Han. Haw.
Hemme goşlaň salyşdyrdym. Garbanara çöregem saldym, Boldy, ýolda sag bol. güýmenersiň. Men-ä ýöredim. Sag-aman gidip gel. Boldy, sag bol.
Sag-aman bar.
Senem sag-aman otur. Bolýa. Sag bol.
Jennet! Jennet!
Haw, goňşy. Bir minut gel bärik. Gowmy ýagdaýlar? Hawa ýagşy, gowmy özüňem? Şükür. Han şähere barýamy?
Hawa.
Mekandanam hiç hili habar ýokda bir soragy ideg edip berse, dört aý bäri ýok. Öňä bir pul zady ugradýady indi hiç hili habar ýok. Hiç zat geregem däl jany sag bolsa bolýa. Bolýa men häzir sorap ber diýip jaňa däýerin sorar. Eje kakam aça gelýäre.
Ine görýäňmi, çagalara-da alap ýadadym-da. Dogrudyr. Kyn görme-de, hany haýyş edip beräý-dä. Bolýa.
Bor, bor, men aýdaýaryn. Bolýa, goňşy, sag bol. Ýör, gyzym.
Essalowmaleýkim.
Aha Waleýkim hal näl gowmy ne geldiňmi saglan gowmy taplaryny.
Hudaýa şükür ýagşy ýagşy ýagşy aga. Namaz okajak bolup durdum wagtynda geläýdiň gel geçeli. Ýok ýok a indi umumy getireýin diýdim. Oňarypsyň da.
Nesip bolsa wagtynam özüň öňrägden aýdaýarsyň da. Nesip bolsa häzir aýtsamam bolýa. Hany sag-aman ony, nesip bolsa awgust aýynyň ýigrimi birine gideris Alla janap galarsa. Awgustyň ýigrimisine garaşýan gelne jemuşdaý. Düşündim, düşündim. Öňrägindem bir jaňlaşaýasy. Nesip bolsa jaňlaşaý.
Sen gidip barýaňmy? Ýa bärde, şäherde boljakmy?
Men häzir ýörejek.
Ýok, ýok, sag bol Tarik aga. Men ýörejek häzir. Oba barýaňmy? Oba, oba ata. Sag-aman bar onda.
Ýoluň ak bolsun. Sag bol agam. Ýoluň ak bolsun onda.
Sag-aman bar. Ýoldaşyňam hak bolsun.
Bahymrak bolardy. Garaşsa, wiý bolýan häzir. Or çatyrak boljak bolarsyňda.
Mekan? Mekan näme? Mekan?

Obadan şähere gelşime göni şony gördüm. Gürrüň edip oturyşymyza gijäň bolanynam bilmändiris. Gowumaý özüň bamyň tüweleme, ulagjygyňda täzeläpsiň-ow, çagşaňlaşypdaýerler. Tüweleme, ady näme bu jaşyň? Owa, täze-laý. Saňa-da hudaý ýetirsin. Owa, bize-de hudaý ýetirsin, daýza. Obadanam gaýtdyň, gaýtdyň, hiç hili habar-hatyr ýok. Ýa işler bilen hiç hili ýetişeňokmy? Dogry, dogry. Seň bir oba-da-da aýlanmak niýetiň ýokmy? Aýbarykda biraz işler bar.
Aýalyň goňşy, Şirin. Hawa. Habar tutaýsyn bizdenem Mekan zat diýip bir gelnimden ugradypdyr. Gelnim jaň edip aýtdy maňa bir bar-da o obada çagalaň bar, aýalyň garaşyp otyr yzyňda. Bir habar tutaýsyn bir dört aý bäri bäş manat ugradaýmasy bardy, onam bir ugradanok bir ugradanam gerek däl özüm janym sagmy bir geljekdämkä diýip sorap beräýse diýdiler, ondan şondan men seni görüp ýanyňa gaýtdym. Ýok habarlaşýan-a habaryň ýokdur. Be.
Bolýa. Habarlaşýan bolsaň bolýa. Obada näme bar-a? Özüm bizar bolup gaýtmyş otaýdym. Boldy. Obada işim ýok meň. Ol çagalaň näme mekan, olara näme diýmekçi?
Aý, olaram gününi görer-dä. Bizem kakaly ösmedikmi? Diýip oturan zadyň näme Mekan? Öýüňde çagalaň garaşyp otyr, näme ýarty ýolly namartlaýar. Seni atasyz ötdüň diýip olaram şo güni görmeli diýilýän zat ýokdur-a dost, sen gowy boljak bolla. Bir bu zatlar oýnawaç zat däl-ä Mekan.
Biziňem çagalygymyz kakasyz geçdi.
Bäh, nätdiň-aý muny?

Otyrsyňmy Sagman? Geldim, Sagman. Soň içinde saňa sowgadam bar. Ýör gir ölige. Ýa adatda ýol. Daşaram ot ýaly. Gördüm. Üýtgäpdir öňküden. Gaty üýtgäpdir. Bärik gelmek niýetem ýok. Aňarda biri bilen ýaşaşyp ýör öýdýän tapynypdyr birine. Aňarda güni gowy. Bu gelnede bir zat diýip özüň düşündiräýersiňdä. Men-ä ýol ugry pikirlenip gelýän. Nädip şu habary ýetirjegimem bilemok. Senem özüň sazlarsyňda bir zat edip. Bolýar-a gel çörek iýeli. Saçak uzadaý.

Agam salawmaleýkim. Waleýkim essalam.
Selam, näme hyzmat?
Agam şolaram täze gelen harytdyr, täze lýustralardyr görüşdiriber agam.
Ýok laý bula däl.
Kömek gerek maňa. Bolmasa aňarda-da täze lýustralar bar, görüşdiräý. Nä, gözüň ýokmaý? Men näme edip görüşibem?
Agam, şu zatlary hasaplap beräý. Agam jan, gelip duruň. Bolýa, sag boluň, sag-aman işläň. Öw, şş, gel bärik.
Hawa.
Ýap magazyny. Düşünmedim. Magazyny ýap diýýän. Hä, ýogam, magazyny-a ýapyp bilemok. Müşderiler bar-a.
Çykar bar, ýapmaly bolduk diý. Ýok.
Onça adam-a çykaryb-a bilmer. Biz hemme müşderilere deň göz bilen seredýäs. Hüh. Täze gelipsiň öýdýän.
Hawam, täze gelin. Jigim, men baran ýerimi ýapdyryp söwda edýän. Biläý onda. Sen entek meň kimligimi bileňok öýdýän. Men bilýän seň kimligiňi. Adyňam ýalňyşmasam, Didar bolmaly. Bir wagtlar bazarda suw satýan oglanjykdyň. Adamlar suwçy suw satýan adamlar alaýyn haýyş adamlar suwçy suw alýan magamjan. Alaýynda haýyş etýän agam jan. Arasynda sen ussaçylygam eden bolduň. Dogry dämi?
Es salowmaleýkim. Waleýkim es salam.
Gowymam. Armaňda nädýäňiz? Ýagşy ýagşy. Gowumy özüňizem? Gowy gowy.
Dynysýaňyz dämi? Ýuwaş ýuwaş dynysýas özä. Düýnki puly getiripdim agam men şu wagt. Sroçno pul gerek diýipsiň welin. Ynam, hyzmat hakyň ujundan şu wagt awans getirdim. Aý, galanynam nesip bolsa, soň hasaplaşaýas. Bor onda, sag bol a. Sag-aman işläň. Sag-aman bol.
Ýalňyşmasam, sen bazarda dişlidiň.
Ahmet, sen-ä özüňe magazyn açandyň dos. Hany indi maňa-da bir zat edeli-le. Seret dos, ýüz müň manat bilen kiçiräjik magazyn açyp bolýan eken. Şoň üçin sen öz abrawyňdan maňa ýüz müň manatjyk berip dursaň, men özüme magazyn açyp bilýän-dä, bilýäňmi? Ýok, ol-a dogry welin, sen ýüki kimden aljak, nähili aljak? Ilki şo zatlary çözmeli-dä. O zatlary alada etmesene. Men o zatlary dawno çözdüm. Ana, söhbet bar-a, bilýäňmi? Hawa. Ana, şoňa jaň etdim.
Mesele däl, habarlaşaý diýdi. Ýüküňi alada etme diýdi. Sen maňa diňe pul berseň boldy. Bäh, Onnoň seň şo zatlaňňa ýüz müň man ýetermikä?
Ho-wo-ho-w! Ýöne bir aýjyk puluňy oborot edeýin, onda gaýtarýan. Menem birki man gazanç edeýin diýende, başga zady alada etme. Hemme zady çözdüm men. Diňe şu wagt pula dirap dur. Düşündim dost.
Puly alada etme. Pul-a bererin, ýöne men seni alada edýän. Allanaýym edýän-dä, dost. Sen magazyn açsaň, maňa-da gowy, dost. Tanalsaň, eliňe bir bäş manat düşse, ýöne häzir adamlara ynam ýok, bilýäňmi? Arkaýyn bol sen. Ýöne maňa pul berersiň-ä?
Bolýar, bolýar, bererin dost. Näme bermeli? Janyň saglygy.
Sag bol, dost. Senden tamada şeýledir. Gowumy, dost? Ýagşymy, armydan?
Aýna şumat eline artykmaç bir kimat pul düşüp, üstünlikden baş aýlanyp, özüne kimdir öýdüp berendir. Ýöne o pulam özüňki bolsa. Ahmet, ynanaý dost, seň puluň berjek bolup kän gözledim. Soramadyk ýerim galmady. Çynym dost, Alla bar. E, goýog, sen bir Allaň adyny agzama. Şonsuzam Allaň ady sen ýaly binamyslardan ýaňa oýunjyk öwrüldi. Indi, men saňa şul oglanyň kimdigini aýdaýyn. Şul oglan öz maňlaý deri bilen halal gazanç edýär, yrsgyny halallykdan çöpleýär. Hiç hili buny tanyşam, dostam sokup gidenok. Sebäbi halal bilen haramyň tapawudyny bilýär.
Eý, Ahmet, men-ä hemme suwlaryňy satyp gutardym-ow. Öý, nätdiň-eý? Ýöre meňkinem satally-la. Aý, ýok-laý, men-ä indi gaýtjak. Hä, menem seň suwlugyňy satmaly bolsam, öýe gijä galaryn-a. Onda näme üçin men suwlugymy birinji sataly diýip, soň seňkä kömekleşerin diýdim. Ýa hawa, diýdim. Ýöne indi giç boldy-da. Öýe giç barsamam ejem sögýär. Menem ejem sögýär-ä, menem gijä galýan. Ýöne seňkini satmagyna kömek etdim-ä. Aý, bor-laý, Ahmet, men-ä gitdim. Wiý, Didar, dur-da. Gel-ä, sataly-la. Öý, Dida! Kömek etjek diýdiň-ä, nirä barýaň?
Didar, Seret dost, seň üçin alandyryn şu puly. Ýene ýitmek ýokdur, bomy? Uff, bolýa-ow, bor diýdim-ä. Arkaýyn bol, ýitemogam, gaçamogam. Orta ýolda taşlap gaçdy ýokdur, men saňa ýene ynanýandyryn, dost. Bor-how, bor diýdim-ä, Ahmet. Nätdiň-aý muny? Indiki aýtsaňyz-da bor diýýän-ow, beräýeni şo puly. Özi şujagaz şerlaý gön bir günde dynýan-ow.
Iň soňky gezek diýendirin, Didar. Işi çal edip gaşty ýokdur, bolýamy? Bolýa-how, bor, ol hiç-zaý on alada etmesene, dynýas diýdim-ä. Getir puly bersene, getir. Getir, getir. Bor diýdimä.
Hany bor dos. Senden tamam şeýledir.
Alo, gowumy Söhbet? Gowam, gowumy özüňem? Seret, Didar saňa jaň atdymaý magazin açjak diýip. Olam onnoň şo magaziniň ýüklerini senden aljakmyşyn, seňden gürleşipdir. Senem mesele däl diýipsiňmi nämemi? Aý ýok, men-ä oň ýaly zatlary diýemok. Dogrusy Didar men näçe wagt bäri göremogyn. Näme boldy gowçylykmy ýöne. Ýo bolýa gowçylyk. Boranda söhbet sag bol. Boran bolýa sag bol. Ahmet bagyşla dos puluň berjek hökman berjek ýöne şu wagt birazjyk ýagdaýym pesiräkde.
Serdar. Magazyn ýapaýda. Arkaýyn ýeke özüm söwda edeýinle. Daş sypaty adam bolany bilen her kime adam diýip bolanok.